Ā, e kōrero ana au mō te wā i te matenga o taku pāpā i te tatau 1947. Ā, ka ngaro taku pāpā, ka hoki mai mātou i Tauwhare Pārae, ā, tō mātou kāinga i roto u ou. I konei ki, e noho ana, ā, ka haramai te Pākehā Captain Fraser, Koirā te ingoa o te tangata tia ki te wāpu. Te tiki mai au kia haere i reira mahi e. Nā, ka mahi au i te wāpu mō te tekau mā whitu tau i mua i te rironga i te Kaunihera o Kuki. Nā, i roto i tēnei, i ēnei tau, I tōku tīmatanga, e toru mano nā ūru mō Rūhia, ā, e toru mano nā ūru mō Ingarangi. Nō te mea, i te wā o te whawhai, kāre e taea te mau ēnei ūru. Engari, nō nā tau o muri mai, Ā, kātahi anō, ka mauria. Ka mauria nā mea mō, mō Ingarangi, ka mauria nā mea mō Rūhia. Ka mahi i te wāpu, he nui nā mahi i mahi i ērē. I tērā wā, e ono kānga ana, e ono pī ana aua wā nei. Ko ngā kānga, ā, rere katoa ai mā runga i ngā waka Āe, i roto i te reo o te Pākehā, Richard Shipping Company, koinā nā poti, nā waka, nāna i mau i ēnei taonga. Koirā nā mea e maumahara ana, e mahitia ana e ahau i tērā wā. Nā, ko Rāpata Holder Koinā te tangata whakahaere nā kaimahi i a ia, i a mātou i reira. I muri mai i a ia ka riro i a Taare, Taare Paaka. I muri mai i a Taare Paaka, ā, ka riro i a te karangatanga nei, ā, ko te kai whakahaere i te wāpu katoa. He nui nā mai i mai ia i reira i te wā i riro ai i te whāma mahi wūru mō ianei e tātou Gisborne Sea Farmers. Koinā te rōpū nā rātou e mahi nā wūru. Ā, e kīia nei, Karahe haere i tēnā karahe, i tēnā karahe, e pai ai te hokohoko ki ngā hunga e hoko ana. Ā, te wā pū hoki, aroha, e mōhio whānuitia neu nei, nō te tau e rua tekau mā iwa, ka whakatūngia te autaia wā pū. Ā, he rawe hei te manaaki te iwi kāinga. mō te taha i te kuku, o, ka rawe te kuku, te nui, te mōmona. Horohoro ana te kakī o tēnei o te iwi Māori i ngā kai nei. Ā, koe nā hoki te wāhau, ā, haramai ai nā waka, waka o te moana ka moumou i nā taonga. Ko tētahi mea ka piringia i te kōrero, ko te haramai o te waka, E muhoungia ana i tērā wā, Margaret W. Tērā waka, ko te waka tā te Gisborne C. Farmers. Ka mau mai i ngā mea mō ngā toa o te Taira, o roto i te Tairāwhiti. Peka ai ki mea, ki Hicks Bay, ki Tokomaru, Ā, tū wawa nei te whakamutu, whakatakataka haere i ā rātou nei taonga, koinā te ingoa o taua waka. He mea nui ki ngā mea o te Tairāwhiti nei tau te wakana, koinā te mea mau mai ngā kai nā waipiro, i ētahi wā tāhaengia nā Poi nei nā waipiro o runga i te poti. Nō reira. He tika noa atu ēnei kōrero, ai kōrero rā, hei whakarongo mai mā te taringa whakarongo. Ā, ka noho ki konei ngā mahi mātautai o Āpu nei. Tokotoru te rōpū i mahi ai au. Ko te wap. Mō ianei Tolaga Bay Harbour Board, ā, me te Uawa County Council, ā, me te Cook County Council. Koinei te tokotoru i mahi ai o ngā pau nō te whā tekau tau i a au, ka mutu taku mahi. Nā te mate. Ko te tangata, paingia i te mate, ko māuiui, ā, ka mutu taku mahi. Engari, ko ngā kōrero mō tēnei kāinga, ā, mō te wā pūauaua nei, he nui. He nui ngā kōrero. Ko ngā mahi hoki he rāua e tamariki ana te tangata, tae atu ki ō mātou hoa, ā, e, kei te mōhou koe i tēnei mea i te tāne. Me haere toi e nēnei a Pātara Waiwera e tana tāke, e mahana ai hoki e ia i te hāereere haere i runga i te wāpu haere. I te kore a Pātara Waiwera hei whakamahana i tana tinana, hei taka mātaotao rae. Engari, ko ēnei ngā mahi i mahingia ai a Iharitia e i tērā kāinga, ā, ka tū hoki tēnei mea e mōhiongia nei i tēnei wā nā whare o te hararei. Nā te tīmatanga mai o tērā kāinga i te wāpu, He tangata ko hou e hika wareware i a te ingoa, engari tēnā pea ka hoki mai ki a te ingoa Taupā. Nā rātou i tīmata nā Whare Hararē i rē, ā, ka riro i te Kaunihera o Kuki. Nō muri, kātahi anō ka whakahokia mai ki te iwi kai. Hoki rau mai i te iwi kāinga ika, e pau ana ngā moni a te iwi kāinga i te hoko mai i tō rātau whenua anō ki a rātau. Ā, kei te tū i tēnei wā, ko tērā waeho kei te mahingia ā, i raro i te, i te mea, i te teihana o Tītīrangi. Nā, ko te tangata kai rēretia ki ana ināianei, ko tētahi tō ā tātou tamariki, ā tātou mokopuna, ā, ko ō mea, ko Rāpata Tāmihana rāua tana hoa wahine. Koinā te tangata kai tēki o tērā whare noho. Nā reira, He ika mā, ā, mō te, tēnei kāinga, auaua, he kāinga nui te mahi i mua, engari nō ēnei wā, kua kore, kua kore he mahi Na, ka haere a tatou tamariki ki te whenua haere, a, torutoru nei, kei te wa kai. Tena ano pea te wa, ka hoki mai ratou ki o, i te wa i koti ai o ratou pito. A, e mau ana i nga mahi i whakarerengia e o tatou matua, e o tatou tupuna.